rĩu niĩ ingĩ ndĩracoka ndĩramainĩra rũngĩ rwĩtagwo thũngũtha thũngũtha Ĩni, nĩ gũthũngũthagia biũ nĩ gũthũngũtha gũthũngũtha gũthũngũtha mtindo waku nĩ wa kĩrĩu yes na no nyenda mbegithie mũthikĩria wa kameme no Eh. kĩmwĩraga rĩtwa rĩaku rĩtwa rĩa Yes. ũcani na hihi nginya rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩ kĩbandĩ-inĩ Eh. Oh, yes. omera bwana this is profesa kamware yani

mwana ũcio nĩ arakenerera mũ- nĩ arakenerera mũno rũ- wĩra ũrĩa ndĩraruta Mhm. na ngakorwo ngona nĩ favor ya ngai gũkorwo nĩ ndĩrahutia ngoro ya ciana Okay. kana nĩ ndĩraminista Oh, yes. through my music to, s- to children little, little children Mhm. na tå hau njä he wä na kana tåka tå thikä ria remix ya thitima

ngĩcoka ngiuma hau ngĩthiĩ thukuru ĩtagwo karatu primary school Mhm. ngĩthomera hau up to class six Mhm. kumania na hau nĩguo twa- twacokire tũgĩũka mĩena ya na- nairobi Mhm. ũguo ũguo nĩguo ndakũrire ndĩ mwana Mhm. and much of uh, my influence ĩkoretwo ĩ gĩcagi-inĩ gĩa karatu Mhm. Ah,

Kũu nĩkuo ndambirie, ndakoretwo, ndakoragwo mũno ndĩ involved na maũndũ ma ma uh, fan days, fan key talent shows and maũndũ ta macio. Na ndandĩkaga nyĩmbo mũno. Mwarimũ agĩthomithia niĩ nĩ nyĩmbo ndandĩkaga ndianyitaga kĩndũ. Ũguo, nyĩmbo ciakwa, mabuku makwa maihũrĩte nyĩmbo, nyĩmbo, nyĩmbo, nyĩmbo. Ũguo ngĩkora ndĩ na kĩheo kĩu gĩa kũina. Ona ndaina ũkona andũ nĩ marakenera mũno ũhoro ũcio. Ũguo ngĩmenya ndĩ na gift ya kũina na gift ĩno no ĩndware kũndũ kũnene.

he he ingo twa rekonda na tape Mhm. tũrĩ tũrĩ twĩ ciana kidogo Mhm. no ĩno rĩu ya kũrekondi ũkaigua ta rĩu tarĩ karwĩmbo rĩ ndarekondire 2006 Mhm. Ah, na mwanake etagwo joshua Mhm. no rĩu nĩ agĩthire rũraya gwĩka maũndũ mangĩ Okay. kumania na hau ngĩthiĩ ngĩtũngana na mzito wetagwo dice Mhm. nĩ brother ya mbuvi mbuvi ũinaga rwĩmbo rũrũ Oh, yeah, rwakua yeah. Eh. rwĩmbo rũrũ rwakua takawaya Mhm. brother ake nĩ producer Mhm. ngĩtũngana nake 2006 na tũkĩrekondi nyĩmbo ta cigana tũkĩrekondi nyĩmbo ta ta inyanya ũguo Mhm. no tũtiarelizire Mhm. kumania na hau ngĩhingũra studio yakwa Mhm. na na thukuru ĩtagwo kamata music school Mhm. twanjĩtie na my brother ĩkoragwo ĩ taũni ona rĩu Mhm.

na tũkĩina tũkĩrekondi rwĩmbo rũmwe rwĩtagwo muko ready Mhm. na rũngĩ rwĩtagwo no weapon formed against me Mhm. shall prosper Yes. Ah, tũkĩinanganga we Mhm. no igo nĩ kwarĩ tene mĩrango ndĩarĩ mĩhingũku tondũ na radio citiarĩ nyingĩ Mhm. tv citiarĩ nyingĩ Mhm. ũguo gũtiakoragwo na breakthrough mũno Mhm. no nĩ twathakangangirwo kidogo no nĩ hingo nĩ tene Mhm. tũgĩcoka ngĩkiranga kidogo ngĩa- ngĩingĩra mũno into production Mhm.

tũkĩinaga nĩ- ah, nyĩmbo nyingĩ iria ciahutirie andũ aingĩ mũno bũrũri wa kenya Mm. na ona ona ũngĩenda kuona video cia samawati band cirĩ o youtube no Mm. type samawati band nĩ ũgũciona Mhm. na rwĩmbo rũrĩa rwavumire mũno rwa samawati band rwavumire 2014 Mhm. 2014 nĩguo ndaumire kamata kamata school Mhm. na higo nĩguo ona twa evictirwo We- eh, twa- twa- twarĩ kamata twarĩ building yetagwo woodland Mhm. building yendio tũkĩvictwo rĩu no nginya tũngĩethire kũndũ kũngĩ tũgĩetha kũndũ kũngĩ tũgĩciria rĩu to tũrona nduma theri gũkũ rĩ rwĩmbo rũrũ rwa mwathani wakwa rĩ wanjakanĩrie tawa rĩ katũtangĩrĩtua rwa kisasa tondũ rĩu tũraigua twĩna bata mũno wa gwakanĩria wakanĩria ta tawa na kuonio njĩra na kuonio njĩra na ngai nda hesitate twarutire rwĩmbo rũu tũkĩonio njĩra Mhm. tũgĩ- tũgĩrelocate to westlands Mhm. na maũndũ makĩhingũka makĩagĩra Mhm. Ũguo twaruta rũrũ rwĩmbo rũrũ- rwĩmbo rũrũ rũrũ rwa ngore makomete nĩ rwathakirwo mũno mũno mũno mũno na rwatuĩkire rwĩmbo rũnene mũno kenya ona gũkĩra ũrĩa twa- tweciragia na ĩyo yarĩ favor ya ngai kumania na 2014 2015 ĩkĩingĩra no tũraina na samawati band

Kumbe sagodi yako rada. Mungu piga shetani radi. Nakwambia shetani alisukizwa pamoja na mapepo zake, akasikia kama brrrr, thitima Ah, yes Eh, ni tokiri to rwimbo rwetagwo thitima na rwimbo rwetagwo thitima rũgĩthuma mũno mũno mũno mũno makĩria na rũgĩtuĩka rwimbo rũnene mũno rwimbo rwatũinuire to a very high state nginya tũgĩtũngana nginya na mũtongoria ona ti mũtongoria atongoria othe Ehe. twarĩ na mũtongoria ti his, his excellency Mhm. president uhuru Mhm. uh, his excellency deputy president Mhm. tũgĩtũngana na atongoria othe uh, honorable raila Mhm. uh, waitito and the rest Mhm. othe nĩ twotũnganie na o nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrũ rwetagwo thitima ona ona he documentary twekire ĩtagwo breaking two tondũ kũrĩ andũ marĩ los angeles Mhm. marutaga wĩra kũrĩa hollywood Mhm. na nĩ mathiaga mascreen- mathiaga through kenyan music Mhm. tondũ nĩ methaga msanii angĩmekĩra something with them na documentary ĩyo yarĩ ya ũhoro ya kipchoge ĩtagwo kipchoge ti kipchoge keino ũyũ ũngĩ etagwo atĩa kipchoge who? ningĩ rika rĩtwa rĩake rĩu rĩngĩ Mhm. Ah, ah, ah, nasahau hiyo jina Mhm. na maki- na magĩũka kuma hollywood magĩũka nĩgetha tũkona ona interview na tũgĩka we did something for the for the documentary Mhm. na documentary ona ĩtagwo breaking two no ingĩra harĩa youtube Mhm. ũmĩrorere Mhm. Ũguo ũhoro ũcio no njuge rwĩmbo rũrũ nĩ rwa- nĩ rwokire na favor nene mũno na rũkĩhingũra mĩrango mĩingĩ mũno tũkĩina rũngĩ rwĩtagwo gathigiriri tukimera mungu wangu ndio vilio vya roho au wengine kama kathigiriri yaani ngai aya angĩ rĩ tũkai tũtũ tũngĩ no tũkai ũguo Tonini tonini biũ. nĩ tũnini nĩ twana Ehe. no ngai witũ nĩwe ngai mwene hinya wothe Oh yes. yes Mhm. tũkĩina rwĩmbo rwĩtagwo Amani ni tamu Mhm. tondũ nĩ twaingĩra ihinda rĩa elections na campaigns na maũndũ ta macio rĩu tũraria ũhoro wa 20k 2017 2017 Mhm. ona kamũira tũinĩte rwĩmbo rwa Amani ni tamu tũkĩingĩra handũ hetagwo Groove Awards na tũkĩo tũkĩoya couple of awards hau nĩ tuoire uh, song of the year tondũ thitima nĩ yarĩ song of the year Mhm. tũgĩcoka tũkĩ- tũkĩ- tũgĩcinda eh, afro pop song of the year Mhm, na bado nĩ twarĩ nominated group of the year mhm, ũguo ya- marĩ maũndũ manene we Mhm. tũgĩcoka tũkĩina rwĩmbo rwĩtagwo mani ni tamu mhm, na rwĩmbo rũu nĩ rwa nĩ rwa nĩ rwa- ona ruo nĩ rwa propelire mũno Mhm. na kwĩra andũ amani mhm. nĩ tamu Mhm. gũkĩra mbara Oh, yes. ũguo tu embrace amani Mhm. tondũ amani nĩ tamu

safari ya keimo instiga ya- yahanire tere- tereka atia ta ndingiuga nĩ ta gũthira no nĩ ta gũtake a break ta gũtake a break keimo akĩrelease rwĩmbo rwĩtagwo kana shika Kweli kana shika. Yeah. Yes. na kana shika ona rũrĩ rwĩmbo rwathire mũno mũno mũno mũno mũno na mĩena yothe na rũkĩendwo nginya nĩ ciana na andũ nĩ ũrakora makĩina kana shika Yes. ũguo kana shika o nĩruo rĩu

Kolo arĩ secular, arĩ na Kleptomaniacs na Nyashinsky. Akiuma akĩruta rwĩmbo rwĩtagwo Bazokizo. Na Bazokizo onake nĩ rwĩmbo rwake rwathire mũno. Ngĩmwĩta rwĩmbo rũu, ngĩmwĩta rwĩmbo-inĩ rũrũ rwa Kanashika. Na I featured him. Yani ti kũmũhitha. Nĩ ũngiuga feature mũndũ no ecirie nĩ wamũhithire rwĩmbo-inĩ. Ndikomwĩta mũkorwo mwĩ hamwe- mwĩ hamwe na atumia amwe. Eh, nge- I featured. Eh, ngĩmũ feature hau thĩinĩ. Ah, tũkĩina nake kana cika Mhm. na, na pasta kanyũs to nake hau nĩũrakĩona akĩ- akĩmera kana cika kairase kana cika unadhani ya kairase ndio kana cika Eh. kana cikia ndani ya yesu Oh, yes. tiga maũndũ maingĩ wee Mhm. ũguo ah, tũkĩina rwĩmbo rwa- rwa kana cika na rwekire wega kumania na hau ngĩina rwĩmbo rwĩtagwo step on the water Mhm. na step on the water yaragĩrĩria ũhoro wa ũhoro wa imani Mhm. ũhoro wa kuoya initiative Mhm.

kũrĩ andũ arĩa makoragwo me instagram Mhm. na instagram ndĩrenda rĩu ndĩrenda andũ ma ũngĩingĩra harĩ kwenye instagram Mhm. no ũbolo ta Mhm. kmo thitima Mhm. k-a-y-m-o thitima rĩtwa rĩmwe kana marĩtwa merĩ Marĩtwa- nĩ rĩtwa rĩmwe actually keimũ thitima kmo thitima na kwĩna makmo maingĩ hau andũ mahingũraga ma akaunti na ndiĩ nĩ maki ũguo no nginya ũmĩ- make sure nĩ kmo thitima Ehe. o tũgĩthiaga na mbere na gĩbindi gĩkĩ Mhm.

chakademas and Ah, pliers eh, ni a chakademas ye ũyũ Ehe. na angĩ metagwo ala kĩdubi Mhm. ũguo nĩ ndaiguaga andũ acio makĩngenia mũno na ngaigua no nyende kũina toguo maraina ngaigua ngaigua maũndũ macio maraina nga we ũguo maratukania ciugo hau Mhm. Ah, nĩ marangenia mũno na ingo kwarĩ gatene we Mhm. ũguo andũ acio nĩ ma inspire no ngoretwo ndĩ inspired by so many different artists Mhm.

Alright. Haya, tũkĩrĩkĩrĩria mũndũ ũra ũrenda gwĩciria kwambĩrĩria kũina mostly mbeũ njĩthĩ. Eh, Motaro maku nĩ marĩkũ kũrĩ mũndũ ũreciria kũina mũndũ wĩna nyĩmbo andĩkĩte na ũrenda gũkorwo akĩruta nyĩmbo. Ũngĩenda kũmwĩra atĩa? ingĩmwĩra production nĩ ya- nĩ yatĩkire another angle no ũkorane na producer warie nake Mhm. ũmũrie kana no agũproducer mũkorwo na contract kana no ũkorane na no ũkore mũndũ rĩngĩ mũhunjia kana baba wanyu kana mami wanyu ũmwĩre agũ sponsor Mm. ũhote kũrekodi nyĩmbo ciaku na nĩ njũĩ angĩrĩkia kũrekodi na athiĩ studio njega Mhm. na rwĩmbo rũu rũrekondwo wega na rume wega akorane oke haha kameme auge arenda kuona wahianyo wahianyo ndangĩaga gũthaka rwĩmbo rũu angĩkorwo rwĩmbo rũu nĩ- nĩ producĩtwo wega Oh, yes. kana ũrege ndũngĩrega ũguo i think the first step nĩ gwethana na producer Mhm. either ũkorwo na contract na producer Mhm. kana wethe sponsor Mhm. akũrĩhĩre studio njega Mhm. to studio ũguo Mhm. tondũ ona inyuĩ nĩ njũĩ kaingĩ rĩrĩa mũregaga gũthaka nyĩmbo Nĩ production. nĩ production ũgakora rwĩmbo rũu ti rũrekode na standard ĩrĩa yagĩrĩire ũgakora rĩu rwĩmbo rũu to nĩ- nĩ- nĩ rwa compromise wo standard kameme kana station ĩrĩa ĩngĩ yothe harĩ ndĩngĩhota gũthaka rwĩmbo rũu

ngoragwo ndĩ harĩa handũ hetagwo rwaka na studio yakwa ĩtagwo elea entertainment Elea. Eh, elea nĩ ũkũigua nginya nyĩmbo ciakwa cikiuga elea kũu thĩinĩ Mhm. tondũ nĩ niĩ njĩkaga production cia most of my songs Mhm. ũguo ngoragwo rwaka Mhm. na ona ũngĩenda kũhũrĩra thimũ kana warie nani kwenye whatsapp whatsapp nĩyo kaingĩ ũngĩhota kwaria nani kũhũrĩra direct nĩ rĩngĩ nĩ ũkuona ndĩra- ndirahota kwaria nani Mhm. no whatsapp nĩ nguona message na nĩ tũkwaria Mhm. 0729

ũngĩ follow on my instagram ingĩra instagram ũ follow thaa ici kmothi tima Oh yes. ndũgũkorwo nĩ ũgũkorwo ũgĩpokea atĩ na ti andũ othe nĩ njugaga nĩ ũraheana airtime andũ othe maecira nĩo maraheo Eh, it's a random ĩtagwo atĩa a random eh, selection. random Oh selection yes. ĩni teno ya mũndũ ĩtagwo Dawin ũguo nĩ ũgũkora nĩ ngũ random select mũndũ ũmwe Ũndũ ũmwe. na mũndũ ũcio ũmwe nĩwe ũgũkorwo agĩpokea airtime ya magana matano kuma- gĩtengere thĩinĩ wa instagram kmo thitima Eni, ũkorwo wĩna airtime kuma kũrĩ kmo eni, dr kamore mwenyewe Yes. ako studio the studio. nĩtagwo john wahianyo nĩ ngatho cia mwanya mũno dr kamore Yes. ngwĩhoka nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania rĩngĩ na rĩngĩ tondũ mathaa matingĩigana Okay. tũngĩthiĩ na mbere tũtingĩrĩkia

20,000 Kenya shillings kũhĩtũkĩra 40737 ũtwĩre ithe wa kaini na habiri etagwo atĩa mĩtambo-inĩ ya kameme nĩ thaa ithano na ndagĩka ithatũ muciari tigirira mwana waku ni